Cael bod efo'n gilydd unwaith eto, yn ein bybl. Dwi licio bybls. Ie, os ti'n gweud. Ond mae well gyda fi bybls mewn hot tub. O, dwi'n caru campio. Fel arfer fydda i jyst yn defnyddio 'nghragen, ond mae hyn yn gymaint gwell! Haa!
O! Yr awyr iach yn te llew! Hei, mae fe'n atgoffa i o wersyll Llan Llygod. O'n i yn Llys Caws Caled. Ho ho ho ho! Oedd e'n drewi. Dim cynddrwg ar dy drad cawslyd di, cofia Llew. Ho ho ho ho! Caws drwg ddyn. Ta beth, yym, oes unrhywun 'di dod â unrhywbeth i ni cael 'neud? Fel, cardiau? Dobl? Carw galla i hela?
O, do 'na'm carw yn Aldi. Ond mae hyn yn braf, tydi? Jyst cael clonc efo'n gilydd. Dach chi isio whatsit?
Sdim blas creision cig 'da ti, oes e? Fel bacwn neu cig eidion barbeciw? Nag oes, sori.
O! O na! Crwban! Paid symud! Be sy'n bod?
Mae rhywbeth ar ysgwydd crwban! O! Mae fe'n achub fi! Corin mawr blewog! Na!
Helo i ffwrdd! Helo i ffwrdd! Twyllus i chi!
Dyw hynny ddim yn ddoniol! Dyle crwban ddim fod mor hygoelus. Madw i!
Dwi'n bita pysgod! Byhafia dy hun a nid y llew. Ddyled ti ddim dweud celwydd, gall y canlyniadau fod yn ofnadw.
Iawn, iawn, mae'n ddrwg da fi. Yy, drycha, na i yy flasu un o dy whatsits di.
Y crwbs! Bwrodd e ar ei gefn! O fedra ddim! Dwi'n stuck yn y sach gysgu ma! O llew!
Llew!
O na! Llew!
Ches i'm cyfle i ddweud cymaint o'n i'n dwli arno fe. O, odda chdi? Wel na, dim rili, mae fe yn y sgript yn dweud. O, o'n i'n dwlu arno fe.
Dwystes i chi eto. Oedd eich gwynebau chi yn bictiwr. Ha! I chi newydd cael eich llewio. Boom!
Llew? Ti'n ddi-gwilydd, am beth ffuedd i wneud? Be?
Smwt ti'n dwli arno fi mwyach? Hilarious! Ah, na gyd fi'n trial neud yw diddanu fy hunan. Wel nid dyna'r ffordd.
Ella dylen ni ddiddanu'n hunen drwy ddeud stori wrth ein gilydd. Oh, ie, Crwbs. Syniad gwych. A wi'n credu bod ni'n gwybod pa'r un hefyd, ond i ni, eh? Stori arswyd. Ha!
Sdim byd yn codi arswyd arna i. I fi'n gwylio ffilmiau arswyd gyda fy mrecwast, gyda'n Cheetabix. Wy'n codi braw ar y bwganod. Wy'n rhoi ysgytwad i'r ysbrydion. Wy'n chwarae xylophone gyda'r zombies. I fi 'di gwylio pob pennod o Stranger Things a nes i ddim cuddio tu ôl i gobennydd unwaith. Huh?
Wel gawn ni weld be ti'n neud o hwn de! O ia. Iawn ta. Ffwr â ni. Y bachgen a'r blaidd. Ar y seiat! I fi moyn cymryd rhan tro ma, a fi moyn y rhan fwyaf!
Y llew a'r blaidd. Un tro, roedd yna fachgen. Fi! Yn gofalu am braidd o ddefaid. Roedd ei dad yn meddwl ei fod o'n ddigon cyfrifol rŵan i ofalu amdanynt. Ond beth os ddeith blaidd byth na'i wedyn, fy nhad?
Wel, galw amdanaf ac mi fyddai 'da ti wap. A paid â pigo dy drwyn, fydd dy brêns yn cwmpo mas. Nawr cofia, os weli di Flaidd, jest galwa, Blaidd! Blaidd!
Ond roedd y bachgen yn anniddig, yn dechrau diflasu. Doedd o'm yn gwybod be' i wneud efo fo'i hun. Diflas oedd gofalu am ddefaid. Wel, 'dyn nhw'm yn gwneud llawer o'm byd ar wahân i ddeud mê, bita gwellt a tyfu gwlân. Felly dyma'r bachgen yn dechrau codi ofn arnyn nhw. Ba!
Ba! Mynd sos! Saws mendis! Ww, cynod i sil i chi!
Ond nath y defaid ddim ymateb. Wel, defaid dyn nhw'n de. Dyn nhw'n siarad nac dyn. Sna'n llawer o anifeiliaid yn siarad nag oes? Chwaraeodd gerddoriaeth ar ei ffôn a trio cael gêm o Candy Crush. O, ond dath i fatri o'n fflat. A dyma'r bachgen yn pwdu.
Diflas. Diflas. Boring.
Yna, fe gafodd syniad. Do ddim yn syniad Neis iawn. Ond syniad fyddai'n help iddo fo anghofio y diflastod. Beth am bach o hwyl? Help! Help! Blaidd! Blaidd! O, gallai rhywun yn helpu! Fy nhad! Blaidd? Ym mhle?
Ym mhle fy mab? O, diolch i'r drefn dy fod ti'n ddiogel. Nawr ble mae'r blaidd ma? Twyll es i chi!
Ha ha!
Beth? Does dim blaidd?
Nagos, dylech chi ni gweld eich gwyneb chi.
O'n i'n meddwl dy fod ti mewn perig.
Nadw. Allai orffen nawr. Allai fynd gytre o ar e Fortnite. Na, rhaid i ti garco'r praidd liw nos. O, oh, smôn yn deg. Wedi bod ma am flynydde.
ti wedi bod ma am bum munud nawr. Carcar praidd yn ofalus

Ond yn sydyn iawn, dechreuodd ddiflasu eto.
Wi'n gwybod. Help! Help! Blaidd! Blaidd! Ble?
Ble mae'r blaidd? Ble mae'r blaidd?
Twyllus i chi to!
o, ydy hirin bach drygionus, rhaid na ni.

Yna, clywodd sŵn rhywbeth tu ôl iddo. Brigyn yn clecian. Ochenaid. Sŵn rhywbeth dychrynllyd yn stelcian yn y diwch. Teimlodd bresenoldeb. Ac roedd na arogl rwan. Arogl llaeth anghynnes. Arogl gwaed wedi sychu. Roedd y bachgen yn dechrau teimlo'n ofnus rwan. Dechreuodd ganu er mwyn gysuro'i hun.
Pwy sydd ofn y blaeth mawr cas? Y blaeth mawr cas. Y blaeth
Yna, teimlodd anadl poeth ar gefn ei wddw, a poer gwlyb wrth i dafod hegar lyfu ei foch. Ac yn ara, yn ara deg, fe drodd i weld... Mae'n ddrwg da fi, i fy nhad, i'r dafad, i bawb. O, o, mae'n ddrwg iawn da fi am popeth sydd wedi digwydd. Y mae i oedd y cyfan. Achos bod fi wedi gweud celwydd. Na pam i ni ma nawr. Yn o'r. ac yn llogi ac yn cael yn hela. Rwy'n caru chi, Mam a Dad. Rwy mor sori.
A ni welwyd y bachgen bach byth eto.
Ti'n iawn, Llew? Odw.
Pam? Pot yn dy flaen, llew, cwli a lawr. Dim ond stori ydi hi, ynde? Wel, ia, ynde. Ond, ti'n gweld pa mor bwysig yw i ddim i ddweud celwydd? Neu by' ni ddim yn dy gredu di pan ti'n dweud y gwir. A shwd allwn i gredu rhywun sy'n dweud celwydd drwy'r amser? Ia, wel, ella 'sa ti'n licio gofyn yr union gwestiwn yna i'r Llywodraeth Dorïaidd presennol! Be? O, dim byd. Ie, wel, gonestrwydd sy orau bob tro. Wedyn, fe allwn ni i gyd ymddiried yn ein hunain ar y daith sydd o'n blaenau ni. Chi'n iawn.
S'moyn mynd i wê celwydd mwyach. Sa fe werth e. Hawdd y stori yna yn erchyll. Felly dim mwy o gelwyddau, Llew? Gaddo? O, dw i'n addo! A sori am ware tricie arnot ti gynne. Mae ddim braf, yn dyw e, bod nôl gyda'n gilydd unwaith eto. Ffrindiau. O, ffrindie am byth! Ble bynnag yr awn. Beth bynnag newn ni. Ddown ni drw hyn gyda'n gilydd.
Ble bynnag yr awn. Fydd popeth yn iawn.